Miegħi kull ġimgħa nistiednu lil Matthäus Grasso li huwa Fat Loss and Health Coach biex ukoll jiggwidana daqsxejn x'wieħed għandu jagħmel. Kif inti? Tajjeb ħafna. Int kollox sew? Tajjeb, grazzi. Kellna weekend tajjeb? Tajjeb ħafna. Tara l-bieraħ kont qed nara television, insertajt naqra lilek. Ejja, konna l-fun run.
Jiena ġrejta sa. Waqt li kulħadd qed jiġri inti kont bil-microphone. Imma importanti wkoll. Xi ħadd irid jippreżenta. Eżatt. Kienna noqogħdu standby aħna. Pero mbagħad eh, fimni dolċi darbtejt dawra tal-belt. U donation xorta tajni. Prosit, prosit.
Minti nafa l-fejat li ma mxejċ il-fanran. Tajjeb, eh, ċat għalinna dejjem imbati biex nibda nimbidel u nkompli triq. X'nista' nagħmel? U din hija vera. Eh, kulħadd, kull ma mu kull min titkellem kulħadd jgħidlek nixtieq innaqqas nagħmel dieta, imma kollha jsibuha diffiċli biex jibdew. u jidraw. Eżatt. U normalment hija ħafna iktar sempliċi milli tidher. Sempliċi biex nirraġunawha, daqsxejn iktar ikkumplikata biex forsi napplikawha, Alfred. Il-problema tkun li normalment in-nies ikunu jixtiequ li jinbidlu, però ma jħossux il-bżonn. Kwalunkwe ħaġa, jekk jiena ħa tibqa' xewqa, jekk jiena ma nagħmilx xi ħaġa konkreta biex dik is-sitwazzjoni nbiddilha, għax inħoss li huwa bżonn li tinbidel, normalment ħa tibqa' hemmhekk, ngħidu iva jiena billi ntella' kilo ieħor x'se jiġri, billi jiena nibda l-ġimgħa d-dieħla flok illum x'se jiġri, billi jiena pereżempju niekol l-aħħar naqra ikel għax issa li hemm hemm x'ħa jiġri. Fil-verità, diġà bdejna mmessuha ftit aħna fil-ġimgħat li għaddew, Alfred. Hi dik li rridu nagħmlu, li rridu ngħidu, isma', jiena għandi bżonn li ninbidel, jiena xbajt, iddejjaqt u daqshekk. Irid ikun hemm konvinzjoni għax jekk nibqa' ngħid, nixtieq nonqos ta', bin-nixtieq ma naslu mkien. Dik importanti ħafna. Number one. Jiġifieri, jirnexxina naslu bħalma dik qed togħla u taqbeż? Dik hija fil-verità dik l-istampa li użajt, Alfred, hija l-kwistjoni li isma', jiena iddeċidejt illi l-piż li għandi mhux jogħġobni. Għandi bżonn li ninbidel, It-target tiegħi jkun illi iva xi darba jkolli tip ta' figure illi anka nkun nista' nogħla u naqbeż jekk inġibu dak l-eżempju. Tajjeb, issa, ħafna nies jgħidu għax irid ikollok il-will power. Fir-realtà, exercise psychologist professjonali, Alfred, jgħidulek illi il-will power Ħa jgħinek għal ftit żmien, mela ngħid ijwa ta, naf li niddejjaq imma ħa mmur, naf li iebsa mela ħa mmur. Però imbagħad terġa' tispiċċa, wara ftit żmien, back to square one. Terġa' tispiċċa fejn inti bdejt, tgħid imma jiena dal-will power qisu spiċċali. Mela, sabu li ħafna aħjar minn hekk huwa illi aħna nitgħallmu nassoċjaw l-uġigħ, id-dwejjaq, il-piż żejjed, il-fatt illi forsi anka, naraw dak l-istampa Alfred, il-fatt li qed nirriskjaw anka attakk tal-qalb, mal-fatt illi jiena ma nikolx li suppost, kemm suppost, u ma niċċaqlaqx. Jekk inti litteralment tagħmel dak li ngħidulu brainwashing, però dal-brainwashing tużah favorik flok kontrik mela inti tgħid isma', jien għax-xaħam żejjed li għandi, għax niekol l-imbarazz, jiena dal-ħwejjeġ qed jiġuni żgħar għax ma niċċaqlaqx. Iktar ma tissoċja. il-problemi li qed idejquk u li taf li għandek ma' dawk l-affarijiet li tagħmel ħżiena, iktar moħħok ħa jgħinek biex jasal. Kif qed naraw hemmhekk? Change is difficult, not changing is fatal. Dik rridu naslu għaliha. Hi li tgħid, Isma', vera jiena mhux imdorri nipprepara forsi dak li ħa niekol, imdorri nieqaf ġo xi restorant, xi take away ta' malajr u niekol xi ħaġa, imma jekk se nibqa' hekk, ħa ssirli fatali l-ħaġa. Kompli kabbar lis-sonku u Alla ħares qatt ġirja sal-isptar, pressjoni għolja, dijabete u forsi anke jkun qed nilagħbu ma' riskji serji bħal cancer, fost l-oħrajn. Semmili, per eżempju, żewġ affarijiet li wieħed jista' jagħmel li mill-ewwel jibdew jagħtu riżultati. Hekk hu. Mela, ħafna nies jgħiduli x'nista' naqbad u nagħmel biex nibda nara mill-ewwel kambjament. L-ewwel wieħed huwa elimina z-zokkor artifiċjali. Dik tiskanta Alfred. hija waħda mill-akbar fatturi li tagħmel bidla txum bum. Illi min ikun imdorri jiekol, kif qed naraw hemmhekk, soft drinks, donuts, affarijiet ta' ħafna zokkor, malli dak jaqtagħhom, il-waist size, iż-żaqq, tiskanta kemm anke tonqos mill-ewwel għax studji sabu illi dak it-tip ta' kaloriji jiġu storjati mainly fiż-żaqq. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li anke wara ftit jiem nibdew naraw differenza. Number one. Xi ħaġa oħra vera importanti, din interessanti, anke għal min diġà jiċċaqlaq xi ftit, normalment nispiċċaw naqbdu rutina illi dejjem per eżempju nagħmlu l-istess tip ta' training. Illi dejjem per eżempju mmur fuq it-treadmill jew inkella mmur fuq ir-rota u nagħmel nofs siegħa bl-arloġġ, inħares lejn it-television u forsi f'daqqa waħda niftakar li qiegħed il-gym, nerġa' nħaffef naqra oħra, jdoqq it-telephone, naraw dik l-istampa per eżempju hemm, idoqq it-telephone, U nerġa', diskursata, l-importanti li ta' parsi qed nagħmel l-exercise. Fil-verità, jekk l-exercise, inqassrulu l-ħin ta' kemm nagħmluh, jekk hemm bżonn, però ngħollu l-intensità, ir-riżultati mill-ewwel ukoll ħa jkunu differenti. Mela flok ma nagħmel ta' parsi siegħa l-gym, illi tliet kwarti minnha qattajtha nparla, jew qattajtha nistrieħ, in inverted commas, nagħmel nofs siegħa però nofs siegħa sew, avolja qed nagħmel inqas ħin il-gym, ir-riżultati diġà ħa jkunu ħafna aħjar. Dawk huma l-iktar żewġ affarijiet illi għandna nagħmlu mil-lum qabel għada, Alfred. Proset.
Mela importanti wieħed ma jaqtax qalbu, jiġifieri wieħed anki jista' jibda bil-mod, hux vera? Mhux tagħmel. Ekku, issa, it-tajba qiegħda hawn li aħna rridu nifhmu u naċċettaw u anka nimxu mal-ħaġa illi l-bidla tiddependi minna. Ħadd mhu se jaqbdek minn xagħrek. Trid jew ma tridx.
Trid jew ma tridx, imma temmen li inti tista' ġġibha l-bidla importanti ħafna. u li l-kontroll tal-bidla qiegħed f'idejk. Ħadd ma jista' jġegħlek tagħmel xejn u ħadd ma jista' jonqos għalik. Int li tiddeċiedi. Importanti ħafna. Tajjeb ħafna. Min jixtieq jagħmel mistoqsija lil Matteus, iċempel l-Uffiċċju Kalamita u niggwidawkom 21820 192 jew inkella ibagħtulu email fuq info@kalamita.com. Nirringrazzjak, Allu. Grazzi lilek.
Grazzi ħafna.
Almenu naqtgħu l-ħelu ara. mill-ewwel għax hawn ħafna jagħmluha fir-Randan. Bħalma jagħmluha fir-Randan, għax ħafna jagħmluha fir-Randan. Hemm min anke jaqta' s-sigaretti fir-Randan, mela jekk inti għandek kontroll fuq 40 jum, m'għandekx kontroll imbagħad fuq perjodu itwal. Eżatt, tista' tagħmilha.
Tajjeb ħafna.
Mela, nirringrazzja lil Matteo Sgrasso, Fat Loss and Health Coach, kellmuh fuq 21820 192, mument ta' reklami, dalwaqt